Hai, tēnā rā tātou, ko Marotiri te maunga, ko Mangaauini te awa, ko Pākirikiri te marae, ko Te Hono ki Rarotonga te whare tipuna, Ngāti Porou te iwi, ko Te Whānau a Ruataupare te hapū, ko Te Aorere tū whakairi ora Pēwhairangi tōku ingoa. Ahakoa nō te ākau o Tokomaru i te Tairāwhiti i tipu mai au i Te Papaioea, ko mana tamariki taku kōhanga reo, taku kura kaupapa Māori me taku wharekura. I toko ake te whakaaro i Te Matatini, i Te Matatini te nuinga o te iwi Māori, tātou whakanui ana i te ao kapa haka, Engari i Te Tai Rāwhiti tonu ōku whakaaro. Ko taku ākau ko Tokomaru i tētahi taha ko te piriti Hikuwai i horo ki roto i te awa o Hikuwai, i tētahi atu taha ko te State Highway 35 i horo ki te awa o Mangahauini, nō reira i motu, i noho motu a Tokomaru mō ngā wiki e rima pea. Me tāku i kite ai, Karekau he tangata i tae atu ki te whakapāho i ngā kōrero, ā, āku nei ko te whakaaro out of sight, out of mind, kāore i kitea, kāore i rangona ngā auē me ngā taumaha i pīkauria ki runga ki tērā kāinga ōku. Rata Morena Ok, so as you probably already know the East Coast was hit hard by the cyclone, like really hard.

If you wanna join me, you can do so physically or digitally. Nau mai.
Karekau aku um, aku pūkenga practical me ki, aku pūkenga ringa rehe, ka rau moe o te hanga piriti, ka rau moe o te hanga rori. Uh, Engari ko tāku ka taea mā roto mai aku akoranga i Whakaata Māori, i Te Kāea, me ngā pae pāpori ka taea au te whakapāho i tērā kaupapa, i ērā kaupapa kei te kāinga. Me te aha, mā te kitea, mā te rangona ka tau iho ko te tautoko me ngā rauemi e tika ana hei hāpai i tērā iwi ōku.

Where's Api man? Ko te kaupapa o tērā hīkoi ko māuiui whenua, māuiui tangata. I kite ake, nā ngā pānga o ngā māuiuitanga ki te whenua, ki ngā awa, ki ngā moana, ki te taiao, kua pā mai ki a tātou. Pēnei tāu i kī ai mō te kōhanga reo o te ao tāwarirangi, me te kura kaupapa hoki kei Tokomaru, Kei te taha o te awa o Mangahauini, kua tata horo te whenua, ākuanei ka horo hoki te kura ki roto i te awa o Mangahauini. Nō reira, koirā, ehara ko te whakakōrero i ngā pānga ki a tātou te tangata anake, engari taku tipuranga i te kōhanga reo i te kura kaupapa, ka ako ko te taiao o tātou tuakana, ko Tāne tērā, ko Tangaroa tērā, ko wai, ko wai. Nō reira, ko tāku, he āta whakakōrero, i ngā taumaha o te tangata, he whakakōrero hoki i ngā pānga ki te taiao, ngā awa, ngā rākau, ngā mea kāore e whai reo. Ki tāku e kite nei kua whai reo i ngā, i ngā wiki tata nei nā te mea ko Papatuanuku tērā, ko Tāwhirimātea tērā e āta āki ana i a tātou te tangata. A Kuni, he tohu ki a tātou, ko te oranga, Ki tua, ko te hoki anō ki te ao Māori, ki te reo Māori, ki te tikanga Māori, ki te taiao Māori. Nā te mea ko te kōrero, the definition of insanity is doing the same thing over and over and expecting a different result. Kua waru ngā waipuketanga ināianei, me tīni ā tātou mahi. ā tātou ritenga me ā tātou tikanga. I waimarie i te wiki kotahi i runga o TikTok me Instagram, e iwa miriona ngā tāngata i kite i te kaupapa rā, ka mutu 116 mano. tārai kohia. Ā, ka hoki a awa ki, ki te tira i tukuna te pūtea, ka ki au ki a rātou, ā, kei a koutou te pūtea, kore, engari korero mai o koutou whakaaro. Ā, ko tā rātou, mo te wāhanga ki te immediate response, kua tutuki tērā. Kua, kua mutu te wāhanga ki te, ki te whakaora ohotata i a rātou anō. Engari ko te wā ināianei ko te titiro ki te mid-term response me te long-term response. Ā, me te aha he Māori tērā. Kāore te Māori e whakaaro mō āpōpō, mō ā tērā tau, engari ka whakaaro kē mō te reanga e, ā, e whai mai ana, me ngā reanga tekau e whai mai ana. Nō reira, ko tētahi o ngā whakaaro i puta ake, Ā, ko te whakatū karahupi mō ngā tamariki kei runga i te 35 e noho ana ka tukuna rātou ki ngā whare wānanga e pai ai tā rātou ako i ngā mea pēnei i te Civil Engineering. Mō te tūpono ka hinga te piriti kua mōhio ngā mea o te kāinga ki te āta hanga anō i te piriti. Ka horo te rori kua mōhio rātou ki te hanga i. i te rori. Tērā i te tae mai a te Pākehā, a wai atu, nō waho atu, ki te āta tohutohu i a mātou o Ngāti mm. Porou, mm. uh, me aha mātou. Uh, ko tētahi atu whakaaro, ko te whakatū kiri, karahipi uh, mō ngā tamariki uh, kia ako ki te taraiwa wakatopatopa. Nā te mea i te noho motutanga o uh, o Tokomaru, i, i rere, i whakarere mai rātou i ngā rauemi, ngā supplies i hiahiatia e te, e te iwi rā. Nā, ka mahara ake rātou, ko te painga atu kia noho mai tētahi waka topatopa ki konei me tētahi kaitaraiwa i tērā waka topatopa mō te tūpono, ā, ko, ko mea kuia, ko me koroua kei ngā puke e noho ana, kua noho motu rātou, ā, ka whakarere atu i ngā, i ngā kai. Ā, nō reira kua, ā, koira tētahi o ngā whakaaro, ko te, whakarite i te reanga e whai mai nei mō te wā ka tūpono mai a Tāwhirimātea anō. E, e ki nei ngā kaipūtaiao, ngā extreme weather events, um, ka more frequent. Nō reira, ka rite mm. tonu te... Kua, kua waru ngā wā tāku i rongo ai, kua waipukehia a uh, Uawanui a Ruamatua. Uh, nō reira, me takatū te iwi. Te iwi o Ngāti Porou me ngā iwi katoa ki te āta whakariterite, ki te āta whakaako i ngā pūkenga ki ngā uri whakatipu e pai ai tā tātou hoki atu ki tēnei mea o te mana motuhake, i tēnei mea o te tino rangatiratanga me ngā pūkenga katoa kei roto kei a tātou kei te iwi Māori. Te whakatinanatanga o tā te kōhanga reo te Kura Kaupapa.